Inselmulkom sinjur dan huwa shooter nisperaw li intom tinsabu tajbin. Ej, ej, nispera li kulħadd jinsab tajjeb, grazzi. F'Malta Sħuna f'Malta mimlija turisti. Ejw, ejw, hawn min imullek għal five star, hawn min imullek għal ftit stil, hawn min bla stil xejn. Hawn min imullek għal all inclusive. Jiena nħobbhom eh, all inclusive. Tuħu li trid tiekol tifhem. Nirranġalek jekk trid. Naf all inclusive qed ngħidlek jieħdu ħsiebek. Fej. San Vincenz, baqalek erba' tim oħra, ma jtrit nirranġalek. Għaw il-bed and breakfast u kol. Minnom bil-lift, mhm. minnom bla lift, xorta jġu bed and breakfast. Jek ma jkollokx lift, tħabber għasek xej, namlu bħal mamel da turist. Rajta? Easy. Eh, kif ittella l-bagalji. Imma, sinjuri jemmuru għal għat nitkellmu fuq turizmu naħseb illi domandi dwar li vjaġġar irridu npoġġu qudiem il-persuna tajba, il-Captain Morgan. Captain Morgan! Hi, Jack! Daniel jen. Oh, hi Daniel, sittak, Jack. Xkont qed tagħmel? Ċert, qed niġbor il-flus li ħallu warajhom in-nisa kważi qa' 20 euro diġà. Insew. Kollu x'ħallu warajhom. Insew affarijiet in-nies warajhom. Yes, yes, darba anka tifel, eh, insew. Tifel? Ejja. U kif? Eh, nisew hawnhekk, omu oh, missieru. U xamilt, u xamilt. Baħad nieħil Austin Pound aħna. U ġabru, u naħseb. Le, madu, ktif muralih jew hekk għandu 18. Il-ħan. Isma' nsażik fuq it-turbulence. Hu turbulence, yes, yes, għajli, għajli. Inti tħobb tirrispondi l-mistoqsijiet. Oh, jena, għalek, għalek studjajt, jen, biex dak li kun narra dak li kun dwar turbulence. Ix, kombinazzjoni. Xini turbulence? Turbulence, mela, dak meta jkun għaddej il- xini l-kelma teknika bħalissa, eh, il- L-ajruplan. L-ajruplan! Sorry, ma setax tiġini il-kelma teknika. Dak għabda il-plane. U jkun jisu miexi fuq eh, pockets, ah, fuq jisu jisa river, river ta' l-arja. Ah, kun hemm din il-river li hija magħmula mill-arja li kultant ikolla dak il-pocket ngħidu, għara ġelek tagħmel hekk, isma' tista' tmur biha. Eh, bit-turbulence. U mhux bit-turbulence bleżat, imma sorry. L-iktar, l-iktar, għax bit-turbulence tikkun qiegħed tinserta fil-wieqfa taħbat rasek jinfetaħ il-compartment jinżlu l-bagalji fuq, u mbagħad jinserta kien wieħed jippanikja bil-furketta jnifdeka. Hemm ħafna metodi. Ħanejna din jax negattività. All right, sibt sibt affarijiet jew? Billu mara kważi qatt 20 ara, wallet, sorry nara. X'qeda għaw taħti ħadd il-ketta

Minna ma tel flus, ma nirritorna. Minti xi pilot li ħat irtira ħat uħu somma, eh? Yes, of course. Prosit. Ma nafx il-turbulanz imma dal-kaptan etnajlek jen jifqalek moħok. Awċ, awċ, kikuj tajrek u, eh? Issa dan ħantik iċ-ċans li ta' ġornana naf li għadek għaddej bil-kampanja tiegħek. Sissa ġbarna 900 euro l-lum ħanibqa niprova Inżid xi ħaġa ma' din is-somma u jekk għandkom xi idejat, ibqgħu għidulna bihom. Ħalli nsejjer. Bħal ma tafu qed nagħmlu din l-inizjattiva mal-ħbib tagħna ta' Puttinu ta' minna tal-Labubus li Labubus xtrawhom il-ġbajn 400 euro għal Puttinu imma l-persuna li xtrat Labubu partikolari reġgħet tirritornatilna Labubu għal tinna tuħ 'il xi ħadd illi jixtieq Labubu milli qed jieħu l-kura. Amy, this is yours! Jillian u Zoe reġgħu tawna basket affarijiet biex lilek Amy, u ħantik ukoll slime grazzi għal Gutopia. Issa Amy jiena I need you on a mission. Tista' tmur ittihom it-tfal kollha li hemm fil-ward? Yes! Promise? Yes! Ħa nara għandek finger biex nagħmlu promise? Promise! Excited? Yes! What's your favorite color? Pink. Pink? Uwejja, sinjuri, da tajjeb li ngħidulkom li da ma tkunx taf x'kulur għandu l-kaler fejn fejn fil-kaler tiegħek huwa bik kif kont Jifiri għandek il-pink, you're happy? Yes, I love the bay one. Val, grazzi tal-li. Grazzi jintom u grazzi tal-ġenerozita kollha. U grazzi tal-kuraġġ tiegħek bħala l-mami. Get well soon, qiegħed fil-ħajt Tiegħi u ta' ħafna nies u fil-prayers tagħna. You're happy? Yeah. Thank you, qalbi.